היינט גיימיר בסייעתא דשמיא רעדן וויאזוי אונז קען מען זיך צוגעוואוינען אויפצוכאפן פלארינג ווי פריער אלץ בעסער. אין קורצן, פלארינג איז די פיזיקעל רעספאנס וואס די גאנצע באדי און די מח אין פארטיקולער גייען אריין ווען מ'פילט זיך טרעטענד, צו א פיזיקעל טרעט אדער א עמאשענעל טרעט, די גאנצע באדי איז אין א מצב פון אלאראם. אז מיר זענען אין דעינדזשער, די לאדזשיקעל פארט פון די מח איז אין א לאקדאון, די מח ארבעט נאר אין פייט אור פלייט מאוד, קען נישט טראכטן פון יענעם, קען נישט טראכטן פון די לאנג טערם ביג פיקטשער, די טריגערס זענען צומאל בכלל נישט ריעל און פיט בכלל נישט די רעספאנס, מילא כאפן אונז עס בכלל נישט אויף אז אונז זעמיר אריינגעפאלן אין דעם, מ'זאגט ווערטער, אדער מ'טוט זאכן וואס קען שטארק וויי טון און דעסטרויען אונזער קשר, איז עס אונזער ארבעט זיך אויסצולערנען עס אויפצוכאפן. ס'נעמט צייט, און אויב איז די קונץ עס כאטש אויף צו באמערקן נאכדעם וואס עס איז געשען, צוביסלעך, און עס קען אויפכאפן פריער און פריער בסייעתא דשמיא, ביז מען וועט עס קענען מיד שוין אידענטיפייען אין די מאמענט, און צו קענען האנדלען ריכטיג בסייעתא דשמיא. עטליכע פיזיקל סימנים וואס מען קען פילן, ס'דא וואס די הארץ רעיט הייבט אן פאמפן שטערקער, צומאל דארף מען אפילו נישט קיין מאניטער פאר דעם, מען קען עס פילן אויפן טשעסט, מען קען עס אפילו הערן ווי די הארץ פאמפט שטערקער, די אטעמען ווערט צומאל שנעלער אדער שטייטער, נישט די געווענליכע רואיגע אטעם, קען פילן א טייטקייט אויפן טשעסט, אויף די בויך, אזא הארטקייט ווי א שטיין, קען פילן אויפגעקאכט, הייס, מען פילט שוויצן, צומאל מער אויפן פנים אדער ביי די האלז, פילט די טייטקייט אין די גומען, די ציינער פארהאקט, אדער די הענט ווערט פארהאקט, אנאינטענשענלי, מען קען עס פילן, מען קען נישט טראכטן געהעריג, די מח ווערט פארנעפלט און סטאק, מען פילט אז מען פארלירט טרעק וואס יענער רעדט, נישט יעדער האט אלע סימנים, ס'ווענדט זיך אויך אין די לעוועל פון די פלארינג. און די נעטשער פון די מענטש. די סימנים ווייזן אונז אז די באדי שרייט איך פיל נישט סעיף, איך פיל נישט איך קען עס הענדלען, אפילו יענער באמת שרייט נישט, אונזער מוח פילט סאמהאו געטריגערט און אטעקט, פון דא און ווייטער איז מען אין דעינדזשער זאון. די גוטע נייעס איז אז ווי בעסער מען לערנט זיך אויס עס אויפצוכאפן באצייטנס קען מען עס בעסער הענדלען, מען קען נעמען א ברעיק, מען דארף נישט אפערעיטן אין דעינדזשער זאון. לאמיר אנהויבן צוביסלעך צולייגן קאפ צו אונזער באדי, די סימני הגוף. זענען צומאל מער אמת'דיגער צו אונז ווי די מחשבות, זיי האבן זיך צוגעוואוינען אויסצוהערן, גייען מיר קענען עס מיט סייעתא דשמיא בעסער אויפכאפן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אפהיטן און ארויפברענגען אונזער קשר אין השראת השכינה און גוטע שלום בית.